Hello, Citial Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atutan video ah van chim ka duhmi cu keimah nih application pakhat ka sermi a min ah phone service tiah ka pek i mahka kha theihternak van tuah ka duh. Voikhat ah theihternak tuah ka rak tuah cang mahka kha atu hi aa virgin sang deuh van ser cun a chunglei zongah ke zei kan ti lai meh ding te kha tam deuh in ka van ser i lai lei kan nul kan pa simi cun Pack-up cawk kan duh tikah a code number kan i chinchiah lo tikah mi hi phone service a pulkin ka sermi te hi na hman si ahcun nihin tampi an bawmh lai ti zumhnak ka ngeih caah an update ka van ser ṭhannak si. Le mah hihi MM Play Store timi Play Store ah ka chiah i ka video tangah hin link ka van chiah lai ka zong download lak khawh si lai. Mah hi application ka sermi te hi a cheukhat phone Android version 5 point 1 a tanglei phone sia cun a tlam a tling lo deuh kho men a ruang cu virgin hi tlawmpal te phone android virgin 10 in ka sermi si ca ah khan phone virgin a niam deuh ca cun tlawmpal te a tlamtlin lo nak um kho men sanan hman khawh ṭhiamṭhiam si ko mah khakha tlamtlin lo nak um sual si le a ruah cio van ka thiam te cun kawl in ka ṭialmi tete pakhat hnih te kha zunikoh fongh ka hman caah zawci fawh zawci fongh a hmangmi caah cun a tlamtling lai lo ma khakha hika hin theihter zong kan duh fawn hna cun hi kan ser hi kan hman tikah hin offline line on hau lo in hman khawh dih si nain keimah facebook page hei ti bantuk youtube channel hei ti bantuk instagram ti hna kha len i ka khong ah kal nan duh set ma ka tuah khan cun line on hau i ma kha pawl kha a hman ning cang te kha zeitindah kan zoh lai zeitindah kan tong tham lai timi te kha kan va zoh hna lai Kha chiti si ahcun phone service application kha download na lak khawh si ahcun hika na phone um te khan na van on piak lai i direct in hitihin hung chuak colh ko lai mpt oridu telino mytel tiah a um i mah hna pali ah khan na duhmi paoh hman khawh si Le a pakhatnak cem ah MPT kan van zoh seh cu MPT zawn na van hmih lai i hika zawn ah hin phunphun um dih. Ah, phaisa tangmi zohnak hi ti bantuk, data pek cawknak hi ti bantuk khika lei ah hin ah, data na cawk ciami zohnak hi ti bantuk te khum ti lai ka hin pakhat kan van zoh cuah lai. Ah, MPT phaisa tangmi zoh timi hi kan van hmet tuah lai. Na van hmih lai ka hin MPT na van thim piak lai i Eh kitikin phaisa tangmi zoh khawh seh makhakha ku number kha star 124 kha chin sia hau ti lo hin ha pali na hman se chin lan on hawa lo sinain hika lei i hika zun te i drawer lei ti na van kal piak sia cun hika zun i keima facebook hei ti bantuk youtube hei ti bantuk twitter hi bantuk pau pau he hman na duh sia cun lan na on piak hau lan na van on piak lai i Tahchunhnak ah, ka YouTube aa kal ni duh ahcun YouTube timi te na van hmeh piak lai. Makhakha hitin um sual si ahcun nangfah nok tein na van chuah piak ta lai. Na van chuah piak khawh hnuah na van lut ṭhan lai i na van hmeh lai. YouTube ah na van lut lai. Khan YouTube na van hmeh lai. Eh, khatakhan hi khan YouTube channel hi hong phan ko heh. Le khati te khan Application kha hman khawh si. Hitite hin ra lai ka na du le update na du le cancel hi hmek khawh si. Hika zan te ah hin hika zon pali na hme cun MP3 hi na hme si ahcun MP3 an Facebook page ah an kalpi lai. Kan he MP3 Facebook page kha ka hman tha ten zoh dih khawh si. Du le a tlamtlin lo nang sur cun comment si zongah phone si zongah chon lo rem khawh than ka vun zuam lai.